מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין דער ווידעא גיי איך דיסקאסן וואס ס'מיינט צו זיין לאנג א סטאק, און איך האף אז די נעקסטע ווידעא בעזר השם על איך מסביר זיין שארט א סטאק, ס'איז סימפל קאנסעפטס אבער דו דארפסט עס פארשטיין כדי צו פארשטיין וויאזוי אפשענס ארבעט, דאס איז א יסודות'דיגע זאך וואס יעדער איינער דארף וויסן כדי צו מצליח זיין אין אפשענס, אבער פאר איך פאנג אן וויל איך דו זאלסט וויסן אז אפשענס. טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק, רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס, באהויפט אז זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען, פארלירן געלט, דו האסט קיינמאל נישט טרעידן קיין אפשענס אן דעם וואס דו ווייסט עקזעקטלי וואס דו טוסט, און די ווידיאו איז נאר פאר עדיוקעישאן כדי דיך צו מאכן אינטערעסירט אז דו זאלסט דיך עס גוט אויסלערנען כדי עווענטשעלי זאלסטו קענען עפעס הנאה האבן פון דעם, איך גיב דיר נישט גארנישט קיין פיינענשעל עדווייס דא, אבער ס'איז גוט עס צו קענען די קאנסעפטס כדי תן לחכם ויחכם עוד. סאו איך וויל דאס פארשטיין. אפשענס אויף ענגליש הייסט עס א דעריוועטיוו. א דעריוועטיוו מיינט בעיסיקלי ס'איז א זאך וואס די וועליו פון עס ווערט דירייווט פון עפעס אנדערש. די ווערט פון א אפשען איז נישט קיין ווערט פון זיך אליין. לעסט ליין מגר מייקל אים. ס'האט נאר א זאך וואס ס'האט צו טון בעיסד אויף די אנדערלייאינג זאך וואס דאס געט א פראמיס אויף עפעס אנדערש, למשל ס'איז דא א סטאק, לאמיר זאגן די סטאק הייסט עפל, נאכדעם איז דא א אפשן וואס איז געבויעט אויף עפל, אקעי? דאס איז וואס איך וויל דו זאלסט וויסן ביז יעצט, אבער כדי דו זאלסט פארשטיין וויאזוי אפשענס ארבעט דארפסטו יעצט פארשטיין קודם וואס מיינט זיין לאנג עפל. לאנג עפל מיינט בעיסיקלי זייער א פענסי ווארט וואס איך ווייס עכט נישט פארוואס די סטאק מארקעט דארף מאכן פענסי די אלע ווערטער, ס'קען זיין ס'זאל אויסזעהן קאמפליקעיטעד כדי צו צומישן מענטשן, איי דאנט נאו, לערבב השטן, באט די מציאות הדברים איז אז ווען איינער קויפט א סטאק ווערט דאס אנגערופן אין די סטאק מארקעט אז ער איז געגאנגען לאנג א סטאק, כ'וועל דיר עס מסביר זיין אין סימפל טערמס, יעדע טרענזעקשן וואס איז אינוואלווד אין די סטאק מארקעט איז דא צוויי חלקים אין די טרענזעקשן, ס'דא א אופען און ס'דא א קלאוזד,

דו קויפסט פון דיין סופלייער די קאפ פאר איין פרייז, לאמיר זאגן קויפסטו עס א פעקל קאפ פאר איין דאלער, און דו פארקויפסט עס נאכדעם פאר די ענד יוזער פאר צוויי דאלער. יו ביי טו אפען, האסט געעפנט די טרענזעקשאן דורכן עס קויפן, און שפעטער פארקויפסטו עס, האסט עס צוגעמאכט די טרענזעקשאן, און יעצט איז געענדיגט, דו האסט מער נישט די קאפ, ס'איז געענדיגט, ס'ליגט ביי די די וואס האט עס געקויפט פון דיר. יו ביי טו אפען, יו סעל טו קלאוז. דאס ווערט אנגערופן אין די סטאק מארקעט לענגוויטש. דו ביסט געגאנגען לאנג, פארוואס לאנג? ווייל דו ביסט קיינעם גארנישט שולדיג, עכט? דו קענסט זיצן מיט די קאפ פאר דריי חדשים, פאר דריי יאר, און פערטיג, ווען ס'וועט קומען די צייט איינער וועט עס קויפן, דו ביסט לאנג, ביסט נישט שולדיג, האסט נישט קיין פרעשור עס צו פארקויפן, פארשטייט זיך אויב דו האסט געבארגט געלט כדי עס צו קויפן, איך רעד דיך נישט יעצט פון דעם, איך רעד דיך יעצט סימפל פאר די טרענזעקשן האסטו נישט קיין שום פרעשור נישט, ממילא הייסט עס אז דו ביסט לאנג, עני טיים וואס דו קויפסט עפעס, קודם און די פארקויפסט עס נאכדעם הייסט עס אז די ביסט געגאנגען לאנג. סאו לאמיר זאגן עפל סטאק ווערט פארקויפט א שעיר, איך שיס א נומבער, צוויי הונדערט דאלער א שעיר, האסט געקויפט צען שעירס פון עפל פאר צוויי הונדערט דאלער, האסט געצאלט פאר דעם צוויי טויזנט דאלער, שפעטער איז עפל ארויפגעגאנגען צו צוויי הונדערט און צוואַנציק דאלער האסט עס פארקויפט פאר צוויי טויזנט צוויי הונדערט דאלער, ביסטו בעסיקלי געגאנגען לאנג עפל און די האסט עס שפעטער פארקויפט, האסט געמאכט א צוויי הונדערט דאלערדיגע פראפיט און דעטס איט, ביסט געווען לאנג, האסט עס געאונט און האסט עס נאכדעם פארקויפט. אסאך מאל מיינען מענטשן אז ווען איינער זאגט ער איז געגאנגען לאנג, ביי די וועי ס'גוט זאלסט דיך אויסלערנען די לענגוויטש פון די סטאק מארקעט, ווייל ווען דו זיך אויסלערנען די לענגוויטש, ווען דאס ליינען עפעס, עס הערן עפעס, עס ריסערטשן עפעס, העסטו פארשטיין וואס מ'רעדט דארט. אסאך מאל איז דא מענטשן וואס זאגן. לאנג מיינט לאנג טערם, איך האב אינוועסטעט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט איך זאל קענען חתונה מאכן מיינע קינדער פֿופֿצן יאר ארום און אַכצן יאר ארום וואטעווער, מיינט ער אז דאס מיינט לאנג? ניין, נישט דאס מיינט לאנג, לאנג מיינט אז דו האסט געקויפט קודם כדי שפעטער צו פארקויפן, דו קענסט זיין לאנג אין איין מינוט און דו קענסט זיין לאנג פאר א יאר און פאר צוואַנציק יאר און פאר פֿופֿציק יאר, האט גארנישט צו טון מיט דעם גראפיקע פון שארט וואס אונז העמיר דיסקאסן בעזר השם אין די נעקסטע ווידיאו. סאו לאמיר נאכאמאל ריקעפן, וואס ווילסטו? לאז מיך חזר'ן, מאכן א חזרה. ווען דו ביסט לאנג א סטאק, בעיסיקלי דו ווילסט זיין א מחותן און די פרייזן גייען ארויפגיין, אדער ווילסט באקומען א דיווידענס. דו פילסט דורך דעם וואס דו אוינס די סטאק, גייסטו פארדינען עפעס, ווייל אדער א פרייז גייט ארויפגיין אדער גייסטו באקומען א חלק פון די פראפיט און דו קענסט עס האלטן ווי לאנג דו ווילסט. וואס איז די מערסטע וואס דו קענסט פארדינען ווען דו גייסט לאונג? אנלימיטעד, אויב די פרייז גייט ארויף צו די לבנה האסטו פארדינט אנלימיטעד געלט, סאו די סטאק גייט ארויף און ארויף און ארויף, אזויפיל האסטו פארדינט. אויב דו ביסט ברענד ניו צו די סטאק מארקעט, די ערשטע זאך וואס דו דארפסט וויסן איז וואס ס'מיינט מ'גייט לאונג. אויב עני זאך איז אומקלאר אדער דו ווילסט איך זאל אריינגיין דיפער, טיפער, אין א געוויסע ספעסיפיק טאפיק אין די סטאקס און אפשענס מארקעט, פליז לאז א קאמענט, און מאך זיכער צו לייקן די ווידיאו און סובסקרייבן צו די טשענעל כדי צו קענען זען נאך וועליובעל טאפיקס, און אויב ווילסטו קענסט דיך סובסקרייבן דורך גיין צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש